Dan il-programm huwa mtella' mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fi ħdan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCAST. Dan il-programm qiegħed jittella' bl-għajnuna ta' Naxos u Domestika.

Insellmilkom eżis telespettaturi u nilqgħukom għat-tieni programm mis-sensiela Int Min Int. Illum fil-programm ħa jkollna diskussjoni dwar forma differenti ta' arti, din id-darba l-arti tas-satira u l-komiċità f'Malta. Ser ikollna żewġ mistednin fil-programm tagħna fejn huma ta' wiċċ familjari magħkom it-telespettaturi u ħa nkunu wkoll Nistgħu niddiskutu dwar din it-tip ta' arti differenti. Aktar tard fil-programm ukoll se niltaqgħu ma' persuna, persuna li għaddiet minn konsegwenza daqsxejn partikolari għaliex kellha problema ta' eating disorder. Feature interessanti ħafna. Bħalma nagħmlu wkoll ta' kull ġimgħa se niltaqgħu ma' band lokali, din id-darba il-band No Snow No Alps, fejn sa nisimgħu ukoll silta min-naħa tagħhom. Nixtieq infakkarkom però sabiex ukoll tidħlu fil-paġna tagħna sabiex inkom issiru tafu wkoll aħna l-istudenti x'inhu x-xogħol tagħna ġewwa l-MCAST. Però ħa nibdew mill-ewwel b'dan il-programm billi ngħaddu għal feature dwar il-komiċità u anke s-satira f'Malta.
Il-kelma satira ssib l-oriġini tagħha mill-kelma Latina satur, li tfisser diversità jew varjetà. Is-satira hija maħbuba ħafna magħna l-Maltin. Għalkemm hija meqjusa bħala xi ħaġa tad-daħk, l-akbar użu tas-satira huwa bħala mezz ta' ironija u sarkażmu. Dan insibuh l-aktar fil-Karnival. Fil-fatt, huma ħafna dawk li jibsu maski ta' uċuħ politiċi, jew inkella b'xi slogans umoristiċi. Hemm min jagħmel dan biex joħloq tbissima, filwaqt li oħrajn jieħdu ċ-ċans biex iwasslu messaġġ. Il-Karnival tan-Nadur f'Għawdex huwa l-aktar famuż minħabba l-ispontanjetà u s-satira. Ħaġa interessanti hi li restrizzjonijiet fis-satira politika qatt ma kiet teżisti fil-Karnival. Minkejja li n-nies kiet taħseb li teżisti liġi li ma tippermettix dan. Din iċ-ċensura kienet riżultat ta' restrizzjonijiet magħmula bi żball min-nies stess. Din damet sejra għal madwar 70 sena. L-unika restrizzjoni kienet dik fuq politiċi barranin. Wieħed irid iżomm f'moħħu li l-satira ma nsibuhiex biss fil-politika iżda fis-soċjetà wkoll. Is-satira hija suġġett li timxi maż-żminijiet. Eżempju ta' dan huwa meta tħanna fl-Ewropa u taħħanna l-Ewro. Mhux kulħadd japprezza s-satira, f'waqt li hemm min jgħid li hija daħqa fil-wiċċ, oħrajn jgħidu li ċ-ċajta satirika hija l-mediċina ta' kuljum.
Nilqgħukom magħna fl-istudio u bħalma tilkom fl-introduzzjoni tal-programm ma nassal għandna lil Krisander Agius u anke lil eh, Carlos Farrugia mill-Free Spirit Acting. Insellmilkom u grazzi ħafna tal-li joġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Mela, Sander, ħanibda min-naħa tiegħek. Meta tisma' bil-kelma satira, mm. x'jiġik f'moħħok? Meta nisma' l-kelma satira ġifieri hemm xi ħaġa serja li b'xi mod Ħa nġibuha tad-daħk, jew tad-daħk jew tniggis iktar milli tad-daħk, fejn tidħol satira. Carlos.
Nifhem.
Bażikament, ovvjament naqbel ma' Sander. Jiena s-satira togħġobni ħafna, anzi importanti li hawn Malta nkomplu ngħafsu fuqha, speċjalment f'areas fejn huma daqsxejn diffiċli biex tinfiltra fihom, qed insemmi bħall-politika, l-Knisja, eżempju. Is-satira kif għadtlek naqbel ħafna magħha u jiena kontra kull forma ta' ċensura, biss naħseb li għandu jkun hemm limit. Limit fejn nidħlu biex immissu l-ħajja personali u sentimenti ta' persuni li Forsi anke tweġġa' lin-nies ta' madwarhom. Il-bqija jiena naqbel ħafna mas-satira anke ħadt gost ħafna nisma' li anke fil-Karnival dieħla s-satira politika u jalla, jalla, ikun hemm min jieħu dan iċ-challenge u nibdew nerġgħu naraw din fl-aħħar mill-aħħar satira x'inhi xi ħaġa serja li inti ovvjament qed titfa' daqsxejn jien naf ice break kif kellna dal-aħħar eżempju anke fil-ġranet tal-elezzjoni fejn in-nies ovvjament urew li jistennewhom ħafna dawn l-affarijiet. Sander, inti taqbel però li għandu jkun hemm ċerti limitu sa fejn għandha tasal is-satira? Skont f'liema kanal qed nitkellmu, ġifieri jekk qed nitkellmu, eżempju, jien għalija l-aqwa atturi fejn tidħol is-satira huma n-nies normali tat-triq, idħol Facebook minn filgħodu sa filgħaxija u għandek is-satira għaddejja non-stop, ġifieri jekk laħaq papa ġdid, Kien hemm il-kummenti, jekk fi żmien l-elezzjoni, kuljum. Eh, x'se tagħmel, tagħmel il-limit hemmhekk? Għax ma nafx minn fejn ħa tibda n-nies tgħidilhom isma' hi. Issa mbagħad bl-istess argument mela fuq il-Facebook nista' ngħid li rrid, fuq il-websites nista' ngħid li rrid, allura fit-televiżjoni u fit-teatru ħa nipprova nagħmel barrier. Imma taħseb li għax forsi fit-televiżjoni għandek Ħafna iktar massa ta' nies li jarawh, allura għandu jkun hemm ċertu limitu. Taħseb, iktar minn Facebook?
Però Facebook inti bħalma nafu li jista' jkollok sa ċertu limitu, pereżempju 5,000 persuna. Imbagħad hemm il-pages imma jekk tidħol. Imbagħad għandek il-pages.
Eżempju, in naf jekk tidħol fil għandna page aħna ta' Teletubi għall-argument, diġà għandi kważi Tnax-il elf. Eh hekk hu. Jekk qed ngħidlek tnax-il elf, programm tat-television. Imbagħad hemm ix-sharing u x', allura fimni. Meta meta trid titfa' xi ħaġa Facebook għidtli, eħe vera, llum illum Facebook u l-internet sar mezz kważi jilħaq it-television, kważi kważi iktar. Għax kif tfajtha dak il-ħin u dak il-ħin stess qed tieħu l-kummenti. U ħafna drabi jekk taħseb fuqha, jiġifieri Facebook u hekk u dat-tip ta' websites, Kważi inqas għandek ċans li tikkontrolla anke lilek innifsek, jiġifieri jekk ma rridx naraha, pupp, titlagħlek post, qrajtha, interessatek u għafastha. Meta qiegħed id-dar, irrid nippjana li ħa narah il-programm tat-television li jogħġobni jew ma jogħġobnix. Teatru l-istess ħaġa, rrid inkun sejjer nara dik il-play, naf x'se jkun fiha, għax taf x'se jkun fiha, Ġifieri inti qed tagħżel li tmur tara. Fil-każ tal-Facebook ħafna drabi bombardament għandek li ma nafx minn fejn ħa tgħaddi minnu għax jekk jekk rajt joke, rajtha issa jekk ma togħġbokx wara ħa tara. U x'taħseb Carlos dwar is-satira meta tkun tattakka fuq persuna, tkun dwar persuna partikolari? Meta tnajdu Takkaw, irridu noqogħdu attenti fuq x'ex nitkellmu. Jiena personalment, kull meta kien hemm, kull meta kien hemm satira fuqi ħadt gost biha, għax ovvjament dak huwa anke riklama lejja nnifsi, kemm fuq ix-xogħol u kemm, kemm ukoll fl-iskola tiegħi. Però jiena li semmejt limitu Difetti fiżiċi, eżempju, Biex ikun qed niddejjaq, difetti fiżiċi, mhux qed niċċajtaw fuq imnieħer kbir jew le, ovvjament. Imma jien naf, eżempju, darba rajt satira hawn Malta, ma kinux jiġifieri, Sander, li persuna popolari għandha difett fl-ispeech u litteralment għaddew passata bih għax dan ovvjament ma jħoss ċertu ittri partikolari. Tgħidha darba all right, imma litteralment baqgħu għaddejjin biha li jiena fl-udjenza ħassejtni niskomdu u dil-persuna ukoll, ifhimni. Tgħidha darba mod, imma tibqa' għaddej magħha Kien hemm familjari tagħha li ovvjament ma tewx gost. Ovvjament. Kont naf, jiena għandi difett fiżiku. Mort nara show. Kont naf li jista' jkun hemm xi ħaġa u hemm ommi miegħi. U din litteralment waħda wara l-oħra fuq, dik imbagħad ma narahiex sati, Ryan. Tifhem? Ġifieri hemmhekk li ngħid li għandu bżonn ikun hemm fine line li ma nistgħux naqbżuh. Il-bqija jiena kull meta saret satira fuqi kemm minħabba x-xogħol tiegħi, ġifieri, kemm minħabba l-karattri li interpretajt, għalija anzi huwa ta' unur, ħa ngħidu hekk, għax ovvjament il-karattri li interpretajt ġew milqugħin u n-nies ħadu gost anke jaraw satira fuqhom. Hekk hu, Sander inti għandek reputazzjoni li taqbad man-nies biex ngħidu hekk. Ġifieri inti nassumi li taħsibha totalment differenti minn Carlos. Eħ, jekk titqiegħda hekk, eħe, mela, eħe nibdew ħaġa, jekk jiena ħa naqbad, jien mhux se naqbad m'ommi għax 'l ommi ma jafha ħadd. Mela allura qed naqbad dejjem ma' xi ħadd li huwa persuna pubblika. Ekku. Issa, bħal bħal Carlos naqbel miegħu su sa ċertu punt, li hemm ċertu affarijiet, jekk jien qed naqbad mal President tal-Amerika, ħa naqbad mal President tal-Amerika, però naħseb li taqbad mat-tfal tiegħu, Hemm qed taqbeż dak il-limitu. Min-naħa l-oħra, però, jekk jiena ħriġt għonqi, biex ma nsemmi 'l ħadd, ħa qed nagħmel riklam partikolari, u dan riklam jiena li xogħli huwa li nagħmel dawn l-affarijiet, is-satira u affarijiet hekk, naħseb li nista' naqbad miegħek, jiena naħseb li mbagħad int m'għandekx dritt Li toqgħod dritt, eh, m'għandekx, jiġifieri daqshekk ma toqgħod li toqgħod tgħid, ah, għax dawn qed jaqbdu miegħi u affarijiet hekk. Jekk ma rridx tagħmel dik il-biċċa xogħol mistek ma ħriġtx għal xi ħaġa li hi popolari u li qed jara kulħadd. U xi ħaġa oħra jmur ma' Carlos, jiġifieri inti normalment taqbad ma' dat-tip ta' nies għax ikunu tant saru famużi, jiġifieri tip ta' riklami, programmi, Jien naf series differenti fil-każ ta' Carlos li tant qed jagħmlu suċċess man-nies illi hemm jagħmel sens li tagħmel satira bihom. Jekk ħa taqbad xi ħadd li ma jeżistix jew li ftit jarawh nies u jsegwuh nies, m'għandek satira ta' xejn għax mhux se timxi. Però taħseb li aħna l-poplu Malti jaf jiċċajta, jeħodha ċajta? Għandek żewġ tipi ta' nies. Għandek it-tip ta' nies li joħdu, jidħku biċ-ċaj ta' kważi kulħadd, jiġifieri nammettu ma nammettux, aħna poplu illi jekk anke bejnietna ħin kollu niċċajtaw, jiġifieri jien għandi ħbieb tiegħi barranin u ma jagħmlux l-istess ħaġa, aħna kull sekonda ċans ħa nipprova naqbad ċajta u nidħaq u dak anke s'issa qabel bdejna konna qed niċċajtaw għax hekk magħmulin bħala poplu, Mediterranji. U mbagħad jeżistu t-tieni tip ta' nies, għandek l-ewwel parti dawk jgħaddi kollox, jiġifieri jidħku b'kulħadd u ma jiddejqux li jidħku bihom. It-tieni parti ta' nies huma dawk li jidħku dejjem, però ċ-ċajta ma tridx tkun fuqi. Mhux bihom infushom. Fil-fatt aħna anke, jiġifieri meta ġieli għamilna shows, ikollna ġiex tipi ta' nies. In-nies li jiddefsu fuq quddiem u daw tharahom, isma' jekk tagħżilni nieħu gost. Imbagħad ikollok dawk tan-nofs, normalment biex ma jintlaħqux, li daw jieħdu gost jaraw li ta' quddiemhom tiela' Imma ma jiħdux gost li jintgħażlu huma. Però issa tira bejn ta' Malta u anke ta' barra minn Malta hemm totalment differenza bejniethom. X'taħseb Carlos inti dwar dan? Jiena eżempju biex inkompli ma' fuq ma' dak li qed jgħid Sander, jien insegwi ħafna s-satira Taljana eżempju li tniggeż ħafna iktar minn dik Maltija, fhimni, ħafna.
Programmi bħal Lejien, eżempju, Zelig u dal-affarijiet. U dawn li nieħu gost li jmorru direttament fuq l-individwu. l-individwu jew fuq il-post, fejn anke jikxfu ċertu, jien naf, imbrolji li jkunu qed isiru. Hemm fejn ma jiddejqux la jmorru fuq ministri, la jiddejqu fuq il-President stess, anke meta Berlusconi stess, li l-istazzjon tiegħu qed itella' dan il-programm, ma ddejqux imorru jattakkawh, jiġifieri, dik togħġobni. Anke, naħseb hawn Malta, jew diffiċli ħafna biex naslu għaliha għax immaġina għandek xi President jew Prim Ministru. Taħseb li għax aħna żgħar però għalhekk? Naħseb taffettwa wkoll iva, imma dak il naħseb persuna diffiċli ħafna li tirriskja. Jalla ssir, jalla ssir. Imma hekk eżempju immaġina Ministru nqabad b'korruzzjoni, tmur inti u tikxef din il-korruzzjoni live jew inkella ejja ngħidu mhux live. Imma fi programm li tkun qed tittella' inti, naħseb naħseb ċertu riskju hawn Malta huwa diffiċli biex jittieħed. Huwa diffiċli għax kulħadd għandu aġenda wkoll. Eżatt. Fil-verità, ma hu ħadd li tista' tgħid dan Nazzjonalist m'għandu x'jaqsam. Aħna kulħadd b'xi mod jew ieħor anke sfortunatament Permezz stazzjoni tat-televixin, jekk nieħdu programm tat-televixin, mela jew ħa tagħmlu fuq stazzjon li huwa tal-Labour jew stazzjon tan-Nazzjonalisti, mela żgur mhux se tissajdja naħa jew oħra, jew inkella għandek l-Indipendenti li again ma nikkummentawx. Sfortunatament il-ħin qiegħed jiskadilna. Nixtieq però l-aħħar kumment minn għandkom. Ħa nibda minnek Carlos. L-aħħar kumment tiegħek pereżempju fejn tixtieq li tasal is-satira u Malta. Jew kellek taħsibx li qegħdin tajjeb diġà? Le, jiena, mhux għax hawn Sander ili ilna ħbieb ħafna, però nies bħal Sander u hawn ħafna oħrajn jiġifieri li s-satir hawn Malta tellgħuha f'ċertu livell li ma jiddejqux imissu ma' ċertu areas u ma jiddejqux jiċċajtaw jagħmlu satira b'ċertu personalitajiet, inkompli nħeġġiġhom anke fl-iskola tiegħi stess, ġifieri, u nissapportja kif jafu l-programmi u anke x-shows li jagħmlu huma. Li ovvjament nixtieq li hawn Malta U naħseb bdejna, bdejna, fejn semmejna anke satira politika, fejn anke ma jfissirx li għax ħadt iċ-ċajta b'kappillan huwa bilfors inti qed twaqqa' ċ-ċajt dak il-kappillan, imma qed tagħmel satira u n-nies qed jidħku. Jiena nemmen li u nixtieq li iktar 'il quddiem fejn jidħlu dawn l-areas l-iktar li jniggżu, ma niddejqux li għax jekk jiena kkritikajt Ministru jew Membru Parlamentari Nazzjonalist ma jfissirx li ħa niġi ttimbrat bħala Laburist, u l-istess in-naħa l-oħra. Allura ovvjament naħseb li mixjin tajjeb lejn lejn din il-linja ta' ta' satira hawn Malta, ġifieri naħseb li hemm mixjin. Sander, malaj malaj, inti? Jiena, jien kulma nixtieq li Prattikament ma jkunx hemm dal-barrieri li jiena ma nemminx li tista' tiġri u ma nemminx li tista' tiġri għas-sempliċi raġuni aħna kif għedtlek ġej minn pajjiż verament żgħir fejn il-politika sfortunatament iktar m'għandek ċans li tidħaq biha iktar tikkontrolla kważi kollox. Allura għalkemm jeżistu ġifieri ministri u anke membri parlamentari li huma jieħduk ċajta anzi jkomplu miegħek u affarijiet hekk għandek oħrajn li U fil-verità jekk tneħħi s-satira mill-politika, ma jibqa' xejn f'dal-pajjiż għax tant importanti, fimt? Imma la qed tiġri fuq il-Facebook, kapaċi tiġri fuq it-television u ta' kapaċi tiġri fit-teatru. Diskussjoni interessanti ħafna, kellna ħafna iktar xi ngħidu, però ovvjament il-ħin huwa dak. Nixtieq nirringrazzjakom ħafna talli ġejtu, aħna minn hawnhekk ħa ngħaddu għall-parti li jmiss tal-programm, ibqgħu magħna.

Qatt ħassejtukom skomdi meta ħaristu lejn il-mera? Ġieli smajtu lil xi ħadd jgħid li mhuwiex komdu mill-mod ta' kif jidher? Skont stħarriġ illi sar, bejn ħames individwi tliet tfajliet u ġuvni jbatu minn problema serja ta' self-esteem baxx. Dan jista' jikkawża għal anoreksja jew nkella l-bulimja. L-ikel huwa essenzjali ħafna, bħalma huwa l-ilma, bħalma hija l-arja. Ħa mmur aħna naraw dan is-servizz flimkien.

Joana Tartlan Franco hija tfajla ta' 25 sena mill-Ħamrun u llum hija ggradwata b'degree fil-Ġermaniż. Joanne qatt ma kellha problema bid-dehra tagħha. Il-piż tagħha ma kienx jinkwitha u lanqas l-ikel. Hekk kif bdiet dieħla fl-adolexxenza, bdiet tħoss li qiegħda tiġi ġġudikata u kkritikata min-nies ta' madwarha. Bil-mod il-mod, dan il-ħsieb ġegħlha tara lilha nnifisha b'mod negattiv minħabba n-nuqqas ta' sensibilità tal-oħrajn. Joanne sempliċement riedet dak li kull tfajla tixtieq, li tiggradwa, tintaqa' ma' ġuvni dħuli, tiżżewweġ u forsi jkollha tfal. Però fil-ħajja tagħha ltaqgħet ma' sitwazzjonijiet li għenuha titlef il-kontroll.
Bħala karattru meta kont żgħira dejjem kelli dik in-naqa' low self esteem, ma kontx nemmen ħafna fija nnifsi u kont tifla kwieta, ġifieri ma kontx persuna extrovert, kont mistħi. Meta kelli tmintax-il sena, Kelli relazzjoni li għalkemm kienet qasira, minħabba li jiena persuna sensittiva ħadta għal qalbi ħafna u ħadta bi kbira meta dil persuna ddeċidiet li ma tixtieqx tkompli relazzjoni miegħi. Kulħadd għandu l-mezz speċi għal xiex għandu dik ix-xi ħaġa li jaqbad magħha hemm min forsi imur għad-droga, min imur għall-alkoħol. Hemm tipi differenti ta' vizzji u din issir obsession hemm min jagħmel over exercise, hemm min jagħmel over eating. Kellu dik il-feeling li huma jistgħu ma jien għale. Jien ma ħaqnix, jien ma ħaqnix affarijiet tajbin, li kelli hija xi ħaġa li tagħti gost, ma jiena ma ħaqnix dak il-gost. Qatt ma nagħmel xejn tajjeb għaliex jiena xi ħaġa bil-mod il-mod sakemm fl-aħħar spiċċat li l-iskop tiegħi tal-ġurnata kienet li ma nikol xejn. Għamilt madwar sitt xhur eh, ma nikol assolutament xejn ħlief eh, pakket crackers fil-ġimgħa li eating disorder moħħi kien speċi jitini permess li nieklu. Qatt inżilt ħafna weight, spiċċajt nżilt 35 kilos. Kont inkun miexja m'ommi u ngħidilha tieqaf għax kienet tkun qed tuġeni qalbi. Ftit żmien ilu kienet qalt li kienet tiġi fil-kamra tiegħi tiċċekkja jekk inkunx għadni qed nitqalleb. Tkun esperjenza ta' ansjetà, ikun hemm Tħossok itturmentata? Meta kont nitbaxxa biex naqfel l-għażż taż-żarbun kienu juġgħuni l-għadam, eżempju mħabba għal stat li spiċċajt fih ta' menopawża. Dejjem taħseb fuq l-ikel, dik kienet veru ħażin. Minħabba dan il-fatt li għaddejt minn ħafna dan it-tip ta' Tbatija nista' ngħid għax hija tbatija kemm mil-lat psikoloġiku u fiżiku ħabba l-uġigħ li dejjem ikun preżenti. Iddeċidejt li nipprova ngħin il-persuni oħra li forsi għaddejjin minn din it-tip ta' sitwazzjoni u hekk waqqaft ukoll Facebook page li jisma' Eating Disorder Support Group. Malta fej nipprova nagħti mill-esperjenza tiegħi nipprova nagħti support. Sa fl-aħħar nixxi li nerġa' niġi happy. Qabel kienet kienet sar sforz li nitħaq li li kolli tbissima fuq wiċċi jew li nara affarijiet b'mod pożittiv u kulħadd jista' rnexxilu l nexxi li jiena.

Jiena minn hawnhekk m'għad fadalli xejn ħlief illi nirringrazzjakom minn qalbi talli jogħżobkom issegwu għal darb'oħra l-programm Int Min Int. Nagħmel appuntament tiegħi għal magħkom għall-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Ciao ciao.